Essalowmaleýkum hormatly adamlar. TASA-nyň on sekizinji simpoziumyna hoş geldiňiz. Bu gün bizi Çikago şäherindäki türkmenler myhman alýarlar. Olara şu wagtdan köp sag bolsun aýdýan. Düýn agşam gowy garşyladylar. Bu gün ertir tüweleme özleri gelip hyzmat edip börler. Bu aladalar üçin köp sag bolsun. Mundan öňem TASA-ny biz iki müň dokuzynjy ýylda Çikagoda geçiripdik. Şonda geçiren wagtymyzam üçünji TASA-ny Standartlarymyzy gaty beýgeldipdiler. Bu sapar hasam ondanam beýgelderler diýip umyt edýän. Çykyş edýän alym, talyp we öz ugurlarynyň ussatlaryna köp sag bolsun aýdýan, hormatlap bu gün gatnaşýandyklary üçin we biziň çakylygymyzy kabul edendikleri üçin ýa-da çykyş etmek üçin bize ýüz tutandyklary üçin. Kasa iki müň ýediden bäri öz işini her ýyl alyp barýar. Şu ýyl on sekizinjisini geçirýäs we biz hemme gatnaşyjalardan juda minnetdar. Eger siziň goldawyňyz bolmadyk bolsa, onda munça uzaga çekmezdi. Indi Hem wagt boldy demem Doktor Joraýewiň kän wagtyny almalyň Doktor Joraýew Gaýgysyz Joraýew özi Türkmenistanyň Sport we turizm institutyny gutaran iki müň birinji ýylda iki müň sekizinji ýylda University College London UCL dan Managing Archaeological Sites ugrundan magisturasyny alan. Şol uniwersitetden iki müň on üçünji ýylda PHD-sini alan. PHD temasam Heritage Studies, Heritage and Nation Building. Özi şu wagt Senior Research Fellow bolup şol uniwersitetde işleýär we President of ICOMOS. O barada-da özi has giňişleýin maglumat bermäni niýetlenýän ýaly, prezentationyň temasy bolsa Space Exploration, Heritage we Importance of Humanities. Doctor Joraýew, sag boluň gatnaşýanyňyz üçin. Saglygyňyz indi has gowudyr diýip umyt edýän. Sahna siziňki. Ýokary, köp sag boluň. Bagyşlaň, ilki bilen, çyndan hem, barmak uly niýetimiz bardy, şu ýyl ýöne ýetişip bilmedik, baryp bilmedik saglyk sebäpli. Hemmäňizden ötünç soraýan, şo sebäpli öňünden barjak diýip söz berdim-de, soňundan ýöne başartmady şu bize, medical sebäpler boýunça. Köp sag boluň meni çagyranyňyz üçin. Lupanyň aýdyşy ýanak, men şo ýerden dowam etjek bolaryn. Men UCL-de işleýän, University College London, häzirlikçe. Belki geljekde başga uniwersitete geçmegim mümkin. Ýöne bu günki etjek esasy çykyşym meniň UCL-de etýän işlemde degişli däldi. Imini e-commerce bilen etýän işlemde degişli. E-commerce diýenimizde biziň bir heritage miras tarapdan bütin dünýä miras tarapdan seredenimizde uly guramalaryň birisi. Bu International Council on Monuments and Sites ýadygärlikler boýunça halkara Geňeş diýlip bilenle bilinýän gurama. Munuň etýän işleri bilen köpiňiz belki-de Bütindünýä mirasy diýip eşidensiňiz, Bütindünýä mirasy hasabyna, spisigine girýän ýadygärlikler diýip eşidensiňiz. Şony UNESCO-nyň gol astynda edilse-de, şol işler ICOMOS-ynyň maslahat beriji guramasy hökmünde çykyş etýär. Her bir Bütindünýä mirasy Spisagine goşulan her bir ýadygärlik üçin ICOMOS-yň ekspertleri işlemeli bolýarlar, baha bermeli bolýarlar, şony kabul etmelimi ýa-da kabul etmeli dälmi diýen meselä seredýän gurama ICOMOS guramamyz. ICOMOS gaty gyzykly, bu ýerik gatnaşýan agzalaryň hemmesi wolontiýer hökmünde gatnaşýarlar, öz islegi boýunça gatnaşýarlar, hemmeler özüniň membership feesini ýa-da tölegini, agzalyk tölegini tölýärler. Dünýäniň ähli uly spesialistleri miras ugrundan işleýän ýa-da bolmasa ýadygärlikler ugrundan işleýän, arheologiýa ugrundan işleýän ähli spesialistler diýen ýaly şu guramanyň agzasy bolmagy hem özleriniň işiniň bir bölegi hökmünde seretýärler. Häzirki günde indi dekabrda alan maglumatlarymyza görä bir on iki müňe ýakyn, on bir ýarym müňe ýakyn agzasy bar. ICOMOS-yň tutuş dünýä boýunça bir ýüz otuz iki sany döwletde döwletden şol agzalar gatnaşýarlar. Iki ýüz elli üç sany Institut hökmünde agza bolan guramalar bar. Ondan başga-da bir ýüz on üç sany milli komitetler bar. Milli komitetler diýenimizde, mysal üçin, esasy uly ösen döwletlerde, ine, UK biziň ýaşaýan ýerimiz, Britaniýany alsak ýa-da bolmasa Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny ýa Awstraliýany ýurtlary ýa Fransiýa ýaly ýurtlary alsak, o ýerde, o ýerlerde ähli miras işgärleriniň hemmesi diýen ýaly bileleşip, şu milli komitetleri döretýärler. Olaryň etýän işi dürli ugurlardan, dürli taraplardan bolup biler. Her milli komitetiň içinde özüniň subkomiteler ýa-da ondan kiçiräk guramalar hem bar. Bularyň esasy goşant goşýan zatlarynyň birisi biziň öz leksikonymyzda aýdanymyzda biz oňa standard setting documents diýýäris. Mirasy urnan edilmeli işler üçin nähili hem bolsa bir iş geçirilmeli ramkalar döretjek framework döretmek gerek bolsa, onda e-commerce-iň döreden dokumentleri köplenç hartiýalar hökmünde, köplenç rekomendasiýalar hökmünde döredilen dokumentler iň esasy dokumentler hökmünde hasap edilýär. Indi bu lurdan işläp okap ýören adamlar üçin e-commerce gaty belli gurama, ýöne başgalar üçin kän bir belli däl, şonuň üçin meň düşündirişimi bagyşlaň has ýeňilleşdirip düşündirýän bolsam hem bu ýerde. Mundan başga-da ICOMOS-yň otuz bir sany halkara ylmy komitetleri bar. Ylmy komitetleriň etýän işleri dürli-dürli dürli ugurlardan, mysal üçin, medeni turizm boýunça bir komitet bar ýa-da bolmasa daşdan gurlan jaýlar üçin bir komitet bar. Şu otuz bir sany ylmy komitetiň iň soňky döredilenem biziň komitetimiz. Halkara ylmy komitet Aerospace Heritage, Aerokosmos mirasy boýunça. Menem şo komitetiň prezidenti edip saýladylar, men şoň birinji prezidenti. Şoň üçin şu günki etjek gürrüňimi şol ugurlar bilen birazajyk baglanyşdyrmak isledim. Şä belki köp gatnaşýanlar üçin şu gyzykly bolar. Belki-de soňuna ondan soň haýsy ugurlardan okamaly diýen sorag meň iň köp alýan soraglarymyň birisi. Esasan ýaşlardan şoň bilen baglanyşdyrmak isleýän birazajyk. Indi biziň komitetimiz barada aýdanymyzda, biziň komitetimiz bu ekspert topar hökmünde çykyş etýär. Birnäçe ugurlardan gelen spesialistler bar. Içimizde gürrüňsiz meň ýaly köpräk wagtyny miras bilen işleýän adamlar hem bar. Ondan başga dürli-dürli ugurlardan, mysal üçin, arhitektorlar, adwokatlar ýa-da bolmasa aeroportlar ýa-da bolmasa kosmos industriýasy bilen işleýän adamlar hem bar biziň içimizde. Köprägi belli bir topara degişli adamlar, olara biz space archaeologist diýýäs, ýa-da bolmasa kosmosyň arheologiýasy bilen miraslan gyzyklanýan adamlar diýýäs. Gaty gyzykly topar, bu toparyň içinde men şeýle işläp bilenime goşulanyma gaty begenýän, gaty meň üçin gyzykly ugurlaryň birisi. Esasy komitetiň missiýasy hökmünde biziň görýän zatlarymyzyň birisi şu Aeronautical, bir tarapdan, awiasiýa boýunça hemem astronautical, kosmosa uçmak boýunça bar bolan mirasy anyklamak, ony gorap saklamak, ony öwrenmek hem Ýeriň üstünde etmek şol işleri hemem şonuň bilen bir tarapdan orbitasy hemem-de daşky kosmos, kosmosda etmek, etmek işlerem biziň komitetimiziň bir bölegi bolup durýar. Mundan başga-da kosmosa hem-de awiasiýa degişli bolan bar pikirleri, adamzadyň taryhynda bolup geçen açyşlary hem öňe gidişikleri öwrenmek, şolary anyklamak hem biziň bir işimiziň bir bölegi diýip hasap edýäs. Indi has giňişleýin düşündirmek üçin men şu ýerde üç bölege, şertliräk üç bölege böldüm. Şu ýerde düşündirmek üçin birinjiden eger-de ýeriň üstünde awiasiýa degişli zatlara bölsek, onda, mysal üçin, aerodromlar ýa-da bolmasa ilki uçuş enjamlarynyň ýasalan ýerleri, taýýarlanan ýerleri, olaryň öndürilen ýerleri, olaryň Käbir ýagdaýlarda biz ony crash sites diýýäs, olar hem gaty peýdaly ylmy tarapdan öwrenmek üçin, awiasiýanyň hem kosmosyň ösüşinde olara degişli. Ondan başga teleskoplar ýa-da bolmasa yzarlamak üçin ulanylýan stansiýalar. Häzirki günde mysal üçin bütin dünýä miras spisigine seretsek, şonuň içinde iki-üç sanak eýýäm teleskoplardan durýan, radioobserwatoriýalardan durýan ýadälikler bar. Adamzadyň ýigriminji asyrdaky eden uly gazançlarynyň bir bölegi hökmünde şolar uly ýadälik hökmünde eýýäm bütin dünýä mirasyna goşulan ýadälikler. Mundan başga-da eger-de kosmosa bölsek, onda kosmosda şu günki günde uçup ýören emeli hemralar, transport sistemalary, ondan başga-da space stations ýa-da bolmasa kosmisik stansiýa, kosmosda ýerleşen stansiýalar, olary hem şunuň içine goşýarys. Ondan başga-da deep space probes, köp kosmosyň çuň bölegine iberilen, analiz toplamak üçin iberilen robot görnüşinde dikelilen korabllarymy hem şunuň içine goşýarys. Planetary Landing Sites, men o meselä entek gaýdyp gelerin, köpräk Aý barada gürrüň edenimizde şo kosmosa ugranan enjamlarymyzyň gonan ýerleri, şolaryň baryp düşen ýerleri has-da gyzykly ýadygärlikler hasap edilýär. Ondan başga-da biziň dilimizde şeýle bir biziň leksikonymyzda intangible heritage diýen düşünje bar, material bolmadyk miras, material däl miras bilen hem birazjyk gyzyklanýan böleklerimiz bar, biziň içimizde işleýän ekspertlerimiziň käbiri şol ugurlardan hem ullakan işleri alyp barýarlar. Bu ýadygärlik ýa-da bolmasa miras diýip hasap etýän zatlarymyzyň köpüsi häzirki günde howp astynda ýerleşýän zatlar. Käbirleri taşlanyp gidileni üçin, ulanylmaýanlygy üçin, käbirleri bolup duran konfliktler sebäpli, käbirleri klimatyň üýtgemegi sebäpli. Mysal üçin, men şu ýerde iki sany surat saýladym. Birisi aşakda görýän suratyňyz, şu ýakynda men Gyrgyzystanda ekspedisiýada wagtym düşürdim. Uly aerodrom SSR ýurt hökmünde bar wagty bu daşary ýurtdan esasam ösýän ýurtlardan pilotlary okatmak üçin ulanylan harby pilotlary okatmak üçin ulanylan gaty wajyplygy uly bolan bir ýerleşen ýer aerodrom ýöne häzirki günde hiç zat üçin ulanylanok şoň üçinem boş meýdana abandonment diýenimizde taşlap gitmek diýenimizde şeýleräk ýaderlikler göz öňünde tutýas A ýokarda görýän suratyňyz şu ýakynda düşürilen surat, Bolçansk, Harkiwde, Ukrainada urşuň, Russiýanyň basyp alyş urşunyň netijeleriniň iň bir ýiti ýerleriniň birisinde şäheriň simwoly bolan ýadygärlik, mysal üçin, samolýot hem birinji ýykylan ýadygärlikleriň birisine girýär şol ýerde. Ondan başga-da ýykylýan ýadygärlikler köp, o bölekde, o dünýäniň böleginde häzirki günde uruş sebäpli, ýöne howp astynda ýerleşsin ýadygärliklerimiziň görkezmek üçin şeýleräk bir şekili bu ýerde saýlap aldym. Diňe bu zatlar däl, mundan başga-da biziň tehniki industriýamyzyň üýtgemegi sebäpli hemem şahsy guramalaryň hem-de döwlet däl guramalarynyň bu ugurlarda edilýän işlere has gowy, güýçli goşulmagy sebäpli hem birnäçe ýadygärlikler ýa-da bolmasa birnäçe miras elementleriniň ýitmegi şu ýerde howp astynda bolmagy häzirki günde iň ýiti problemalaryň birisi biziň üçin. Indi meň şu günki etjek gürrüňim köpürägi adamzadyň şu kosmosa tarap seredende döreden mirasy hemem şonuň mazmuny şonuň gyzyklylygy bize biz üçin nämede durýar şony düşündirmek islän şony görkezmek islän nämede bolsa biziň Ýüz ýyldan pesräk taryhyň içinde, entek bir asyram geçenok taryhy birinji gezek sputnigiň uçurylandan bäri. Ýöne şoňa seretmezden eýýäm biz adamzat hökmünde gaty ummasyz üstünlikleri gazanmagy başardyk şol ugurda. Eger-de şuny başga taryhda bolup geçen açyşlar bilen deňeşdirenimizde, onda tempi boýunça, öňe gidişligi boýunça deňeşdirsek, onja kosmos öwrenmek, spacefaring, kosmosa ýüzlenmek, gitmek has tiz bolup geçen progresleriň birisi hasap edilýär. Muňam iň açyk, gowy görünýän ýerleriniň birisi Aý bolup durýar. Ýeriň hemrasy, tebigy hemrasy, emeli hemrasy däl, Laý, Aý, Lunar Surface ýa Moon. Bu hemişe-de adamlaryň gyzyklanýan bölekleriniň birisi. Ine, şu ýerde men iki sany suraty ulandym. Köplenç ulanylýan suratlar, birisi, görşüňizde, anak Apollo Eleven, Apollo on bir astronawtlarynyň Aýyň üstünde galdyran aýak yzy, a beýlekisi bolsa Laýatoly footprints diýip bilýäris biz muny. Laý, Laýatoly Tanzaniýada meň öň işlän ýerlemiň birisi, bu meň öz düşüren suratym şu ýerde, şonuň kopiýasy, şonuň galyp hökmünde guýlup alnan bir bölegi. Üç, üç ýarym, üç, alty million ýyl mundan öň homonidler, intekäl doly adam derejesine geçmedik zynjyryň bir bölegi diýlip hasap edilýän organizmler lawanyň üstünde ýörän wagty galdyrylan yzlar. Iň adamzadyň dünýäde galdyran yzlarynyň iň gadymlarynyň birisi diýip hasap edilen zatlarymyz. Indi eger-de ikisine bir seretsek, bir tarapdan el ýeterliligi barada seretsek, haýsyny öwrenmek aňsat ýa-da haýsyny öwrenmek gyn diýip seretsek, ikisem şo bir derejede gynrak. Eger-de ähmiýeti boýunça seretsek, entek men o meselä ýene-de gaýdyp gelerin, Onda ikisem ýene-de biz üçin taryh tarapdan seredenimizde ýa-da miras tarapdan seredenimizde ikisem biziň üçin gaty gymmatly hemem gyzykly zatlaryň birisi diýip hasap edýäs. Indi mundan başga-da Aýyň üstünde ýerleşýän mirasy seredenimizde onda Aýy öwrenmek hemem oň galdyran birnäçe yzda galdyran zatlary bar. Şu günki günde biziň hasaplaýşymyza görä Aýyň üstünde bolmasa diýende üç ýüz tonnadan gowrak adam tarapyndan döredilen materiallar ýerleşýär. Olaram hemmesi biziň iň gymmatly, iň ylmy tarapdan öňdebaryjy diýlip hasap edilýän enjamlarymyz şol ýerde ýerleşýär. Mysal üçin ine şu ýerde ýokarda görseňiz birinji robot hökmünde Aýyň üstünde ýörän enjam Lunohod iki şonuň modeli ýeriň üstünde ýerleşýän model Aýyň üstündäki däl. Aýa ýeten bölegi şunuň häzirki günde-de Aýyň üstünde ýerleşýär. Ondan soňam birnäçe milletler, birnäçe guramalar öz tarapyndan iberen, diňe ondan soň lunohoddan soň iberilen enjamlaryň köp şu günki günlerde-de, eger-de täzeliklerde üns berseňiz, kosmosyň öwrenişi boýunça Aý bir iň gyzykly ýerleriň birisi, iň hemme öňdebaryjy guramalar şonuň üstünde gonmagy arzuw etýärler, sebäbi şonuň üsti bilen ondan aňryk gitmek kosmosa mümkinçilikler döreder diýlip umyt edilýär. Şonuň üçin miras tarapyndan ýa-da arheologiýa tarapyndan seredeniňizde-de bu iň bir elýeterli ýerleriň birisi hökmünde hasap edilýär. Hemem Aýy öwrenmek, Aýda bolan açyşlar biziň üçin hemişe adamzat üçin iň captivating imagination ýa-da biziň pikirlerimizi saklap bilýän konseptlaryň biri hasap edilýär. Mysal üçin Man on the Moon, Aýyň üstünde duran adamyň suraty hemmeler üçin gyzykly. Oňem gelip çykyşynyň bir bölegi sebäbi adamzat hökmünde taryhda biz hemişe Aý bilen gyzyklanýas. Birnäçe medeniýetlerde, ähli medeniýetlerde Aý bilen baglanyşykly rowaýatlar bar, Aý bilen baglanyşykly kalendarda bolan belli-belli günler bar. Tutuş adamzat taryhynda Günleriň çalşyny aňlatmak üçin, howanyň üýtgetmegini aňlatmak üçin Aý iň köp ulanylan kosmosdaky bar bolan bir obýekt diýlip hasap edilýär. Şonuň üçin hem Aý bilen gyzyklanma entegem dowam etdi. Şonuň üçin hem Aý bilen baglanyşykly bolan açyşlaryň hem hemmesi adamzat üçin has gyzykly bolmagynda galýar. Mundan soň eger-de başgarak bölege geçirsek, onda Miras, kosmosyň çuň rak bölegindäki bolan miras has gyzykly diýip hasap etýäris. Mysal üçin, deep space diýenimizde biz kosmosyň çuň bölegine iberilen zatlar, meni eşitýäňizmi? Hello. Men näme üçindir Tarsanyň wekillerini görmägim goýdum, näme üçindir görnenok. Am, ýöne meň Zoom connectionym entek işläp dur. Her kimem bolsa biri habar berse. Ha, dowam ediber diýýärler. Okey. Men dowam etjek bolaýyn, soň galanyny göreris. Am, Kosmosyň çuň bölegine iberilen enjamlarymyzyň köpüsi, olaryň gymmatlygy, olaryň manysy, olaryň aňyrsynda bar bolan motiwasiýalar hemmeler üçin has has gyzykly. Hemmeler üçin has gyzykly bolup galýar, hemmeler üçin hem manysy onuň gaty ullakan. Tutuş Gün sistemasyny öwrenmek işleriniň özi bu birnäçe döwletler tarapyndan alnyp barlan iş. Esasanam ýigriminji asyryň ikinji böleginde, mysal üçin, men şu ýerde saýlan suratlaryň birinjisi Voyager, häzir hem MTM syýahatyny dowam edip ýören, edip duran, adamzadyň iň uzaga iberip bilen, Ýerden iň uzaga iberip bilen obýekti, predmeti bolup durýar. Şonuň üstünden hem şeýle golden record döredilýär. Eger-de başga planetalarda ýa-da başga sistemalarda, başga galaksiýalarda adam adama meňzeş intellektual tarapdan zatlara seredip biljek haýsam bolsa bir organizm bar bolup, şolaň düşünmegi mümkin bolar ýaly edilip döredilen şekiller şu Golden Record-da ýerleşýär, gyzyldan, altyndan ýasalan ýörite ýazgyda ýa-da altyndan ýasalan diskde ýerleşýär. Ondan aşakda görýän suratyňyz Wenera korably eserinden uçurylan Weneranyň planeta hökmünde Wenus, Weneranyň ilkinji gezek birinji panoramasyny, ýüze üstünden düşürilen panoramasyny bize iberip bilen apparat. Ondan soňam başga Wenera programmalaram bar, ýöne iň birinji düşürilen suratlar, iň biziň kosmos düşünişimizi çuňlaşdyran suratlaryň birisi şu diýip hasaýa edilýär. Men Wepa-ny görüp başladym, Wepa eşidilýärmi?
Eşdilýär awa. Seniň ertem kompýuter ulanma doňdurýaň bir hilek. Karizmaň gaty agyr gelýär öýde.
Hemişe meň günä. Awa, ýöne bu sapar hany zoom dowam etdi, şo şonusy gowy. Okey, excellent, excellent. Bolýa. Ondan soň aşakda görýän suratlaryňyzyň birisi, mysal üçin Rosetta programmasy, Rosetta köpiňiz eşidensiňiz, European Space Agency, Ýewropanyň kosmos agentligi tarapyndan kometanyň üstünden gondurylan a bir kiçi robotik robot enjamynyň bir bölegi gaty gyzykly ylmy tarapdan şony biziň okatmak üçin häzirki günde mekdeplerde hemem ýokary ylym edaralarynda ýaşlary okatmak üçin ulanýan materiallarymyzyň iň köp elýeterli bölekleriniň birisi rozetta programmasyndan gelip çykýar. Mundan başga-da has giňişleýin seredenimizde Şu zatlaryň hemmesi adamzadyň iň öňe gidip bilen bölegi diýip hasap etmek mümkin. Hemem geografik tarapdan bir tarapdan, hemem ylmy tarapdan, tehniki tarapdan, arzuw etmek tarapdan bir tarapdan seredenimizde. Näme üçin biz Voyager şonça ýyllyk uçmak üçin ugratmaly, näme üçin bolmasa-da Wenera biz korabl ugratmaly surat düşürmegi diýenimizde, bu köpüräk munuň adamzadyň pikir edip bilşi arzuwy ýa-da bolmasa isleginiň iň aňyrky araçägini görkezýär. Şonuň üçin hem munuň Biziň dilimizde legacy diýenimizde munuň mirasy, munuň aňlatýan zady, şu günki gündäki manysy has ýokary biziň üçin diýip pikir etmek mümkin. Ondan başga, ine men şu ýerde bir kitaplaryň birini saýladym. Meň gowy kärdeşim Bess Oleriniň ýazan kitaby Adamzadyň kosmosa hereket edişiniň arheologiýasy. Iň biziň bir uly mugallymlarymyzyň birisi Bess Oleri, eger-de kim gyzyklanýan bolsa şoň ýazan kitaplaryny okasaňyz siz üçin hem belki gyzykly bolar. Eger-de ýaňkyny çuň kosmos diýip hasap etsek, indi biz şony has bärräk süýşürjek, öz ýanymyza süýşürjek, onda low orbit, Ýeriň daşyndaky pes orbita, şu biziň gündelik görýän kosmosa uçurylan korabllymyzyň köp bölegi low orbitden aňryk gidenok ýa-da biziň ulanýan nawigasiýa üçin ulanýan ýa-da kommunikasiýa üçin ulanýan serişdelerimiziň köpüsi low orbitden aňryk gidenok. Mysal üçin halkara neme halkara Kosmos stansiýasyny alanymyzda, mysal hökmünde, low orbitde ýerleşýän stansiýa diýlip hasaýa edilýär. Ýöne şonuň bilen bir hatarda, bu, bulam adamzadyň tehnologik tarapdan öňe gidişiniň iň ýokary bölekleriniň birisini görkezýär. Bu, Allis Gormanyň aýdyşan, Allis Gorman, biziň wise-prezidentimiz, wise-prezidentimiz, ine, şu ýerde onuň kitabyny gördüm, goýdum, iň köp ýerlerde iň gyzykly kitaplaryň onlugyna girýän kitaplaryň birisi, eger gyzyklanýan bolsaňyz munam okap bilersiňiz, gaty gowy, gaty manyly. Alice meň ýakyn dostum, Awstraliýada işleýän arheolog, Awstraliýada işleýän alym. Onuň aýdyşyna görä, bu organically evolving cultural landscape, kulturny landşaft hökmünde, medeni landşaft hökmünde seredenimizde, öz-özünden organiki taýdan ewolýusiýa geçip barýan medeni landşaft diýip hasaýa etýär, Ýeriň daşynda ýerleşýän orbitany. Mundan başga-da köpiňiz eşidensiňiz, şol orbitanyň içinde space junk diýen bir düşünje bar, ýa-da bolmasa kosmosda ýaýran bir zeri-zebil ýa-da bolmasa kosmosda ýaýran bir musor diýen düşünje bar. Oňam sebäpleriniň birisi, pes orbitada taşlanyp gidilen, hiç kim ulanmaýan şu günki günde adam tarapyndan döredilen materialyň sany gaty köp. Hemmäňiz görensiňiz dürli animasiýalar görkezýärler, oň nähili zyýanyny getirip biljekdigini, geljekde nähili bize kynçylyk döredip biljekligi barada köp gürrüň edilýär şu günki günlerde. Onuň özüniň sebäpleri bar. Ýerlikli sebäpler bar. O gürrüňler hakykatdan hem bize gerek gürrüňler. Indi Alisiň aýdyşyna görä ýa-da biziň köp işgärlerimiziň, köp kärdeşlerimiziň aýdyşyna görä, haçanda biz şol orbitany döwlen böleklerinden boşatjak bolanymyzda, biz onuň medeni miras tarapdan gymmatlygyna seretmeli. Sebäbi ilki uçurylan Materiallaryň ilki uçurylan, a kosmosa uçurylan apparatlaryň entek hem köpüsi şo ýerde ýerleşýärler. Toý adamzadyň taryhyny, kosmosy öwrenmek baradaky taryhyny çyndan öwrenjek bolsak, onda o materiallary ýok etmek, a gowy pikir däldi, olary öwrenmek, olaryny analiz etmek, ondan soň belki-de pikirlenip bir netijä gelmek gowy, a ýol bolar diýip pikir edilýär. Mundan başga-da Ýeriň üstünde ýerleşýän materiallaryň gaty ummasyz köp. Mysal üçin, kosmodrom, ine, şu ýerde düşüren suratlarym meň Baýkonur kosmodromyndan, Gazagystandan düşürilen suratlar. Men iki-üç gezek şo ýere gitmek nesip etdi, birnäçe ýyl mundan öň. Bu ýerde diňe bir karabyl uçurmakdanam başga, karabyllaryň taýýarlanyşy, o ýerde özüniň A Inženerçilik tarapdan miras hem biz üçin gaty gyzykly. Ondan başga harby tarapdan miras eger-de onuň gyzyklanýan adamlar bolsa onuň üçin ol hem has gyzykly. Ideologiýa tarapdan mirasy näme üçin kosmodrom şo ýerde guruldy, näme üçin kosmodrom SSR üçin ondan soň häzirki günde Gazagystan üçin ýa-da bolmasa Russiýa üçin näme gymmatlygy bar diýenimizde ideologiýa tarapdan o tarapy öwretmek üçin ony öwrenmek üçin hem o mirasy düşünmek üçin hem has gyzykly ýerler. Aý birisi bolup durýar. Mundan başga-da şeýle ýadygärlikler, hem ýadygärlik hemem şo bir wagtda ulanylýan ýerleriň sany ummasyz köp. Mysal üçin, siz häzirki günde Amerikada bolsaňyz, onda Keýp Kanawral, o ýerde meň kärdeşlemiň köpüsi gündelik iş geçirýärler. Şonuň taryhyny öwrenmek, mirasyny öwrenmek hem şony gorap saklamak boýunça, dokumentasiýa etmek boýunça. Mysal üçin, klimatyň özi üýtgemegi sebäpli o ýerde uly problemalar bar. Şo bir wagtyň özünde bular häzirki günde ulanylyp durlan ýerlere degişli, sebäbi o ýerde alnyp barylýan işler, mysal üçin, lonç hökmünde ýa-da kosmosa uçurmak üçin ulanýan ýerler hem şo bir ýerler. Hem taryhy tarapdan gyzykly, hem-de şu günki günde edilýän işler tarapdan gyzykly. Şonuň üçin hem-de bularyň öz tarapyndan muzeýler, hemem biziň glam-sekta diýip aň atýan zadymyz, galereýalar kitaphanalar hemem bar bolan muzeýler üçin gymmatlygy gaty ýokary. Eger-de kosmosy öwrenmek üçin ýa-da bolmasa awiasiýany öwrenmek üçin bar bolan muzeýlere seretseňiz, olaryň sany ummasyz köp. Mysal üçin, Smithsonian Institution, eger-de Amerikada ýerleşýän Smithsoniany seretsek, şolaryň Aerokosmos muzeýi iň köp barylýan muzeýleriň birisi, dünýäde iň köp barylýan muzeýleriň birisi. Şolarda saklanylýan materiallaryň sanynyň gaty uly bar. Baýkonur barada gürrüň edenimizde-de, şol ýerde iki muzeý bar, ikisem gaty gyzykly muzeýler. Şondan mirasyň bu tarapdan bar bolan mirasyň berýän peýdasy ondanam başga köp. Indi ýene bir meň üçin has gyzykly zatlaryň birisi, ýeri öwrenmegiň, ýeri öwrenmek üçin ulanýan kosmos apparatlarymyz, mysal üçin, şu günki günde biziň arheologiýa hökmünde ýa-da bolmasa geografiýa hökmünde ýa-da bolmasa geologiýa hökmünde alyp barýan işlerimiziň köpüsi Earth Observation Satellites ýa-da Ýere seretýän emeli hemralary dolulygyna bagly. Olaryň köpüsi biz üçin hiç wagt gözümize görünmeýän elementler, görünmeýän enjamlar, ýöne olaryň döretýän materiallary biziň gündelik durmuşymyz üçin gaty wajyp. hemmämiz üçin, diňe, diňe meň üçin däl, diňe meň işleýän sferam üçin däl, ýöne hemmämiz üçin, eger-de ylym bilen, tehnologiýa bilen baglanyşykly bir iş etýän bolsak, onda hemmämiz üçin şolaryň etýän işleri gyzykly. Şonuň üçin olaryň ýeriň üstünde döretýän mirasy hem bir gyzykly zatlaryň birisi. Ondan başga-da olaryň özi miras obýekti hökmünde kosmosda galmagynyň özi hem ýene bir tarapdan gyzykly zatlaryň birisi diýip hasap edýän. Eger-de, mysal üçin, Geçmişde men şu ýerde Stounhenjden düşüren bir suratymy saýladym. Stounhenj ýanak ýadygärlikler kosmos bilen baglylykda, Ýerden kosmosa seredilip döredilen bolsa, dikelilen bolsa, onda häzirki günde kosmosdan Ýere seredip, biz Stounhenj ýanak ýadygärliklerini analiz etýäris. Olaryň daş-töwereginde bolup geçýän üýtgeşmeleri Earth Observation Satellites, Ýere gözegçilik edýän aýmeli hemralaryň kömegi bilen öwrenýäs gündelikde. Men Stounhenjde geçmişde işledim, öň işledim. Birnäçe wagt şo ýerlerde biziň ulanýan informasiýamyzyň köp bölegi kosmosdan gelýän informasiýa. Ýadygärligiň özem ilkibaşda kosmose seredilip gurlan ýadygärlik. Indi mundan başga-da ýaňky aýdyşym ýaly material däl mirasyňam bir bölegi bar. Men bu ýerde iki sany element saýladym, belki käbir adamlar üçin gyzykly bolmagy mümkin. Birisi Pirog Gagarina, Gagariniň torty, beýlekisem şu ýerde biziň bir belli Public Service Broadcasting diýip bir gruppamyz bar, olaryň döreden Gagarin diýip döreden aýdymlarynyň birisi. Beýle zatlar hemmäňize bellidir, ýadygärliklerden başlap, salatlardan başlap, gündelik aýdymlara çenli kosmos bilen, awiasiýa bilen baglanyşykly zatlar. Ýöne beý diýmek bilen bu mirasyň hemmesi bir pozitiw ýa-da bolmasa hemişe gowy miras diýen düşünjäni hem has öňe sürmek islämok. Sebäbi başga bir tarapdan bu miras hemişe dawasy edilýän miras. Ilkibaşda näme üçin kosmosa uçuşyň özi başlandy diýip hasap edenimizde, ol gürrüňsiz Cold War-nyň, Sowuk urşuň netijeleriniň birisi. Ikinji jahan urşundan soň birinji raketalar bilşimiz ýaly Ikinji jahan urşunyň dowamynda test edilip, uçurylyp başlanýar. Esasan hem, London ýaly şäherleri bombalamak üçin ulanylan iň, iň effektiwnyý, iň netijeli enjamlaryň birisi raketalar. Şol raketalaryň esasynda-da biz birinji kosmosa uçýan raketalary adam zat hökmünde oýlap, oýlap tapýarys. Ikinjiden, eger-de şo döwürdäki ýaryşy göz öňüne getirsek, onda köpüräk onuň ideologiýa bilen, nasionalizm bilen hem-de beýleki elementler bilen, great power struggle, uly döwletleriň arasynda bar bolan dawalary esaslanan zatlar. Mundan başga-da, kosmos öwrenilip başlanandan bäri şu günki güne çenli kosmosdan hemişe bize bir harby tarapdan zyýan geler diýen gorky adamzadyň arasynda hemişde bar. Eger-de şu ýakynda täzelikleri sereden bolsaňyz, şo tarapdan täze harby harby derejedäki kosmos apparatlarynyň, esasan hem Rossiýanyňky ýa-da bolmasa Demirgazyk Koreýanyňky ýurtlary tarapyndan kosmosa uçurylmagy uly aladalaryň birisi bolup durýar. Biziň seretýän iňlis dilinde bar bolan media materiallarymyzda iň bolmanda. Şoň üçin käwagtlar men muňa öz tarapymdan dark heritage ýa-da bolmasa negatiw heritage hökmünde, negatiw miras hökmünde-de baha berýän. I meň hem meň okatýan gündelik berýän zatlarymyň içinde şu şulam bir meseleleň uly meseleleň birisi. Indi men bu ýerde saýlan suratlarymyň birisi diňe kosmosyň özüniň negatiwligi däl-de, kosmosy öwrenmek üçin sarp eden ýa-da bolmasa gurban eden adamlarymyzyň hem bardygyny ýatdan çykarmazlyk islän. Mysal üçin, şu ýerde görýäňiz ýadygärlik, ýene-de bu ýadygärlik hem Baýkonurdan gelip çykýar, şo ýerde bolan partlamalaryň netijesinde şo ýerde ýogalan adamlaryň, şo ýerde wepat bolan adamlaryň, köprägem harby adamlar, şolaryň atlary görkezilen ýadygärlik. Beýle ýadygärlikler gaty köp, dünýäniň dürli böleklerinde hemişe-de biz bir uly riski bolan, uly töwekgelçiligi bolan, uly howpy bolan bir iş edenimizde adamzat hökmünde hökman şoň bir tarapyndan öz aramyzdan şoňa öz janyny gurban etmeli bolýan adamlaryň bardygyny ýatdan çykarmaly däldigimizi bildiresim gelýär. Indi şu bölegi jemlesem, muň hemmesi näme üçin biz Kosmosyň mirasy bilen gyzyklanýarys diýsek, awiasiýanyň mirasyny bir tarapda goýanymyzda deň kosmosyň mirasy bilen gyzyklanýarys diýsek, onda şu bir söze gaýdyp gelýär, significance, ähmiýeti ýa-da gymmatlygy ýa wajyplygy türkmen diline nähili terjime edesiňiz gelse edip bilersiňiz, ýöne köpiňiz üçin düşnükli bir significance. Significance biziň etýän işlerimizde ähmiýetli bu zadyň ähmiýetiniň bolmagy iň esasy söz. Näme üçin biz islendik bir ýadygärligi öwrenýäris? Stounhenjden başlap, bilemok, orta asyrlara degişli ýa-da ýaňky görkezmänik Tanzaniýadaky adamlaryň aýak yzlaryny öwrenýäris. Hemmesini ähmiýet üçin öwrenýäris. Şu şu günki günde ýaşap ýören belli bir jemgyýet üçin gyzyklylygy, ähmiýeti, gymmatlygy bar. Indi şo tarapdan seredenimizde, şeýle bir gyzykly argument bar, men käbir kärdeşlerim tarapyndan hem meň tarapdan öňe sürülýän argumentleriň birisi, adamzadyň iň gymmatly döreden zatlarynyň iň gymmatlysyna seretsek, şo nirede diýip seretsek, o Ýeriň üstünde däl-de, kosmosda. Eger-de şu günki günde iň gymmat enjam ýa-da iň çylşyrymly enjam diýip seretsek, onda Halkara kosmos stansiýasy iň gymmat, iň çylşyrymly enjamlaryň birisi. Ýa-da bolmasa Jeýms Web teleskop, ýa-da bolmasa kosmosda şu günki uçup ýören Apparatlarymyzyň köpüsine seretsek, şo biziň pinnacle, iň ýokary derejedäki döredip bilen zatlarymyz. Gymmatlyk tarapdan seredende, onda biziň iň gymmatly mirasymyz Ýeriň üstünde däl-de, kosmosda diýip seretmek, bir tarapdan argument döretmek mümkin. Ikinji bir tarapdan, şu mirasyň häzirki gündäki wajyplygy başga bir tarapdan biziň hemmämize gyzykly. Mysal üçin, şu günki günde bolup geçen konkurensiýa, bolup geçýän konkurensiýalara seretsek, dürli döwletler arasynda hem olar belli bir böleklerini kosmosyň öz islegine gönükdirmegine, gönükdirmegi ullakan alada döredýär. Hiç kime degişli däl kosmos diýen ýerimiz. Ýöne öý diýileni bilen o ýerde hiç hili dawa ýok diýildigi däl. Gürrüňsiz dawalar bar. Belli-belli dokumentler bar. Bu ugurdan Birleşen Milletler Guramasynyň seretmeginde döredilen dokumentler, mysal üçin, birisi Outer Space Treaty ýa-da Daşky kosmos ylalaşygy diýip atlandyrylýar. Şol ylalaşyklar boýunça Kosmosa ugradylan her bir obýekt, her bir predmet haýsy ýurt ugradan bolsa şo ýurda degişli. Ýöne olaryň baryp gonan ýeri o ýurtlara degişli däl. Sebäbi gonan ýerlerini o ýurtlara degişli etsek, onda bu territorial çaknyşyklara getiriler diýen düşünje bolupdyr ýetmişinji ýyllarda köpräk segsenji ýyllarda. Şonuň üçin hem territoriýanyň özi degişli däldi, ýöne predmetiň özi degişli diýildi. Ýöne Bu dokumentleriň göz öňünde tutmadyk zatlarynyň birisi, şahs tarapdan gatnaşýan guramalar, döwlet hökmünde däl-de, gurama hökmünde ýa-da bolmasa kompaniýa hökmünde garaşýan, gatnaşýan guramalar, olar nähili özüni alyp barmaly? Bu soraglaryň tek köpüsine hiç hili jogap ýok. Şonuň üçin hem biziň komitetimize girýän käbir, mysal üçin, adwokatlar ýa-da bolmasa kanuna düşünýän adamlar şol ugurlardan köpräk iş alyp barýarlar. Hemmäňiziň bilşiňiz ýaly, häzirki günde şahsy kompaniýalaryň uçurýan karablileriniň sany has köpelip başlady, emma olaryň A innowasiýalaram has döwlet derejesindäki edilen innowasiýalardan öňe geçip başlady. Mundan başga diýýän aýdyp geçişim ýanak kosmosyň harby tarapdan ulanylmagy, olam uly howplaryň birisini, uly aladalaryň birini döret, birisini döretýär şu günki günde, günlerde. Adamzat hökmünde biziň kosmosa bolan garaşlylygymyzam has ýokary. Käbiriňiz belki eşidensiňiz köpiňiz Kessler effekt diýip, Kessler effekt Gravity Golliwudyň düşüren kinolarynyň birisi Kessler Effektiň has tiz bolup geçişini görkezýär. Hakykatda şeýle bir dawa bar, Kessler Effekt eýýäm başlandyr diýip. Kessler Effekt ýazan adamyň Kessleriň belli bir statýasyndan, artiklyndan gelip çykýar. Bu haçanda kosmosda, esasan hem Ýeriň pes orbitasynda dürli çaknyşyklar sebäpli A Kosmos kosmetik apparatlarymyzyň köpüsiniň zaýa bolmagy nämä getirip bilendi getirip biler diýen teoriýa esaslanýar. Eger-de şu günki günde biz özümiziň nawigasiýamyzyň hemmesini ýitirdik nähili bolar? Eger-de hemmämiziň telefonymyz nirdedigimizi görkezmesini goýsa nähili bolar? Mysal üçin, şu howplar hakyky howplar. A ol bir abstrakt ýetmişinji ýyllarda abstrakt howp diýip hasap edilýän bolsa, şu günki günde hem hakyky howpa öwrülen zatlaryň birisi. Ondan başga-da hemmämiz görşümiz anyk daş-töweregimize seretsek, integem şol nasionalistik ýa-da milletçilik tarapdan kosmosyň öwrenilmegi hemem kolonial tarapdan öwrenilmegi indi hem hiç ýerik ýitgidenok. Şu ugur gatnaşan döwletler hem etýärler. Şu günki günde bir ýetmiş ýediden gowrak döwletiň eýýäm özüniň milli kosmos agentlikleri bar. Hersiniň hem aňyrsyndaky motiwasiýalaryň motiwasiýalaryna çuň çuň seretsek, çuň tarapdan seretsek, onda köpüsinde, käbirinde iň bolmanda şol hem milletçilik hemem kolonial arzuwlary görüp bilýär. Şolam esasy aladalaryň biri. Şonuň üçin şu günki günde biz munuň hemmesini New Space Age diýip atlandyrýarys, täze kosmos asyry diýip atlandyrýarys. Şonuň içinde şu bar bolan dawaly meseleleri hemmeleriň bilelikde ylalaşýan bir gymmatlyklaryň esasynda çözmek isleýäris. Bu gymmatlyklaryň birisi hem ýaňky aýdyşym ýaly signifikens Mirasyň gymmatlygy. Bu ugurdan bir gyzykly edilen işler bar. Mysal üçin, Polar Regions, Ýeriň üstünde iki sany polýar regionlar bar, birisi Arktika, birisi Antarktika. Ikisinde-de döwletler integem dürli böleklerine özüniň territorial dawalaryny alyp barýarlar. Ýöne şoňa seretmezden, ICOMOS-yň komitetleriniň biriniň alyp baran işi sebäpli hemem Miras tarapdan işleýän spesialistleriň gatnaşmagy sebäpli halkara derejesinde birnäçe ylalaşyklara gol çekmek başarypdy. Oň esasynda esasy bir bölekleriniň birisi hem şu ýerde bar bolan ýadygärlikleri, şu ýerde bar bolan gymmatlyklary bilelikde öwreneliň, bilelikde gorap saklalyň hem bilelikde öňe alyp gideliň diýen düşünjäniň esasynda syýasy derejedäki ylalaşyklary baglaşmak başartdy. Sebäbi muň köpüsi gerek boldy o ýerlerde turizm tarapdan gelýän zyýan boýunça, klimatyň üýtgemegi sebäpli dörýän zyýanlar boýunça, howplar boýunça Miras spesialistleri syýasy ylalaşyklara esasy öňe gidýän, öňe alyp barýan güýç bolup çykyş etdiler. Eger-de biz şo tarapdan seredenimizde, onda kosmosam edil şeýleräk bir territoriýa diýip göz öňüne getirsek, adamlaryň iň uly islegleriniň, iň uly arzuwlarynyň bolup geçen ýeri, hemem syýasy çäklerden daşarda bolup geçen zat. Şonuň üçin hem universal heritage, hemme adamlara degişli bir miras diýip hasap etsek nähili bolar? Eger-de soňam şol Hemme adamlarda degişli bolan bir mirasy, şonuň bütindünýä ynama ýa-da bolmasa bütindünýä hormata alyp barmak üçin bir argument diýip ulansak nähili bolar? Indi biz şol ugurdan köp işleri alyp barýarys, şu günki günde hem belli-belli bir üstünliklerimiz bar, käbir guramalar bilen, käbir döwletler bilen işleşmäni, ylalaşmaýyny başardyk şol şol ugurlardan. Meň pikirimçe, bu käbir argumentler çylşyrymrak bolup görünse-de, käbirleri umyt etýän köpüňize düşnükli bolar diýip. Indi Başga bir tarapa sowsam, meň hemişe Hys, gepa. Sowman kaga men ýatda demen sesim barýam, täze bir mikrofon. Deme, soraglaryňyz bolsa Zoom-dan, YouTube-dan we Instagram-dan ýazyp bilersiňiz. Ondan soň Instagram-dan we YouTube-dan ýazylanlar mümkin bolsa Zoom-a geçirip berseler, ony bärde monitor edýänler bar. Boldy sag bol siziňem kän bir wagtyňyz hem galmady ýöne. Ok ok.
Soraglara wagt gerek bolsa. Meň mikro ekrany mintegen görünýädämi? Men hemişe eşdýän soraglaryň bir görünýär, görünýär. Hem men hemişe eşdýän soraglaryň biri näme üçin meň ýanyk bir şu zatda bilen gyzyklanmak sebäp uniwersitetde işlemek ýa-da miras ugrundan işlemek, arheologiýa ugrundan işlemek näme üçin şul işler bilen gyzyklanmaly? Belki ýaňky aýdan argumentlerimiň käbiri şony düşnükli edendir sebäp biz mirasyň iň esasy rolyny gündelik durmuşa degişli rollarynyň birisi, gündelik durmuşa getirýän peýdalarynyň birisi hökmünde şuny ulanmak isleýär. Ikinji bir tarapdan men hemişe öňem bir aýdypdym TASA-nyň çykyşlarynda hemişe şu dronlar bilen ýa-da bolmasa giňişleýin analiz etmek, landşaft analizleri boýunça hemişe gyzyklanýardym. Şonuň üçin hem şo sebäplem birnäçe ýerlere gitmek başartdy, birnäçe ýerlerde miraspelisler bilen hemem ýerli jemgyýetler bilen dürli guramalar bilen dürli adamlar bilen dürli obalar bilen dürli ilat bilen işlemek maňa gyzykly boldy şoň üçin hem ýene bir täze community ýa täze ilat bilen işlemegiň bir ýoly hökmünde seretýän başga bir tarapdan hemişe awiasiýanyň taryhy bilen hem gyzyklanýardym bu köpimizde bar o gyzyklanma çaglykdan başlap sebäp bu adamzadyň hemişe gyzyklanan zatlarynyň birisi guş hökmünde asmana uçmak iň gyzykly zatlaryň birisi hasap edilýär şoň bilen bir hatarda hemem Space Exploration, kosmosiň öwrenişi hem meň üçin hemişe gyzykly bolan temalaryň birisi. Şonuň üçin Baýkonur ýanyk ýerlere gidip, şo ýerlerde bir wagtlar öz isledowaniýamyzy ýa-da research-imizi, ylmy işlerimizi alyp bardyk. Ýöne başga bir tarapdan seredenimizde, meň üçin şo bir ulanylýan skillerimiz ýa-da bolmasa başarnyklarymyzy hem kosmos üçin hem ýer üçin ulanýas. Ýaňam bir aýdyşym ýaly, indi şu ýerde görýän suratlaryňyzyň birisi ýeriň üstünde düşürilen surat, a Täjigistanyň daglarynda kosmosdan düşürilen surat, biz o ýerde bar bolan ýadygärlikleri kompýuterden karta geçirýäs ýa-da bolmasa öwrenýäs, analiz etýäs. A beýleki birisi lunohodyň Aýyň üstünde goýan suraty. Biz onam edil şo bir metodologiýany ulanmak bilen edil şony ädip karta geçirýäs hem şoň galdyran yzyny, şoň netijesini, şoň häzirki günde özüni saklaýşyny analiz etýäs. Bir tarapdan seredenimizde mirasy öwrenmek hiç hili bir wagt tarapdan ýa-da bolmasa hiç hili bir araçäk tarapdan hiç hili çäklendirme ýok. No spatial or temporal limits. Hiç hili bir şoňa çäklendirme goýmak gerek däl. Diňe şu konsepsiýalary birazrak uzaklaşdyrsak, onda kosmos hem edil ýeriň üstünde etýän işlerimiz kosmosda degişli edip bilýäris. Ikinji bir tarapdan bu edilýän işler clear path for interdisciplinarity, interdisciplinary bolmak üçin dürli ylymlar bilen işleşmegiň iň gyzykly ýollarynyň birisi. Kosmosda Alyp barýan işlerimizem, arheologiýada alyp barýan işlerimizem dürli disiplinler bilen işlemegiň iň gowy ýollarynyň birisi. Geologlar bilen hem işleýäs, etnograflar bilen hem işleýäs, material sciences, material analizler bilen hem işleýäs. Bu iň çylşyrymly problemalarymyzy çözmek üçin, adaty bolmadyk çözgütleri tapmak üçin interdisiplinariteň gowy ugurlaryň birisi ýok. Şony etmegem maňa-da gyzykly, meň bilen bile şul işleri dowam etýän kärdeşlerimize-de gyzykly. Eger-de mirasy bir çylşyrymly filosofik ideýa diýip seretsek, hemem özümiziň humanities ýa-da bolmasa sosial ylymlar tarapdan etýän işlerimizi öňdegidiji bir zat diýip hasap etsek, onda şuny şu zatlara gönükdirmek dogrumyka diýip aýdyp, pikir etýän. Indi şonam ýene-de iň soňky slaýdym we pobaşlaýyl goýýan. Näme okamaly diýen sora maňa iň köp berilýän sorallaryň birisi ýaşlar tarapyndan. Maňa şony düşündirmek köplenç aňsat däl. Meň pikirimçe, şu günki görkezen materiallarymyň köpüsi bu meň gündelik etýän işlerimiň iň esasy bölegi däl. Meň okan ugurlarymyň hiç birisi şuly zatlar bilen gyzyklan diýip meni taýýarlanok şoňa. Şoň üçin bir tarapdan berjek maslahatym, esasan ýaşlar üçin, moving away from degree specific pathway. Eger-de bir zat okasam, men hökman bir işgär bolup çykaryn diýip pikir etýän bolsaňyz, o zatlardan birazjyk daşlasyň, sebäbi durmuş öýle däl, köplenç durmuş başgarak, hemem öýdüp okamagyň özem kän gyzykly zat däl meň pikirimçe. Okaň, özüňize gyzykly zatlary okaň, ondan soň şony başga ugurlara alyp gitmägedem çalşyň, sebäbi şo has gyzykly bolar ol. Ondan başga-da, Humanities ýa-da social sciences şoň gymmatlygyny hem düşündirmek isleýän. Sebäbi köp ýaşlar köplenç şu bir belli belli bilinýän ugurlar boýunça okajak bolýar. Meni hem näçinji gezek biznes okajak diýen ýaşlar bilen dawa etýän. Näme üçin biznes okamaly? Näme netijesi näme näme gazanjak bolýaňyz şoň üsti bilen? Sebäbi oňa belki bir tarapdan ýaş wagtyň düşünmek kyn, ikinji bir tarapdan ene-atalaryň basyşy, olam bir meseleleriň birisi bolmagyna mümkin. Humanities okamak, ylmy tarapdan seredenimizde gaty gyzykly zatlaryň birisi, hemem jemgyýete berýän peýdamyzyň iň gowy ýerleriniň birisine seretsek, onda köplenç humanities disipliniýa degişli zatlar diýip hasap etmek mümkin. Bu diňe meň pikirim däl, bu ugurdan ýazylan kitaplar köp, belki-de şol zatlardan ilki gyzyklansaňyz. Ondan soň hem käbir ýagdaýlarda, ine, mysal üçin biziň kosmosy öwrenmek boýunça etýän işlerimiz, meň pikirimçe bu humanities bilen hard sciences, hakyky ylymlary biri-birine, hakyky ylymlar, tehnik ylymlary biri-biri bilen baglanyşdyrmak üçin iň gyzykly ýerleriň birisi, Şu ugurdan etýän işlerimiz bolup görünýär maň üçin, meň üçin. Ýöne iň esasy zat özüňiz üçin gyzykly zat okaň. Eger-de siz üçin kosmos gyzykly bolsa, onda kosmos okaň. Eger-de çyndan hem medisina gyzykly bolsa ýa-da bolmasa adwokat bolmak gyzykly bolsa, onda ol ugurdan okaň, gürrüňsiz. Ýöne bu günki görkezjek bolan zatlaryň bir bölegi käwagtlar standart bolmadyk işlerem etmeli bolýarys. Haýsy ugurdan okanymyza ýa-da haýsy ugurda işleýänimize seretmezden. Men şonuň bilen saklanjak bolaýyn, belki soňky slaýdlary düşündirmek has aňsat däl, eger bu ugurdan gyzyklanýan adamlar bolsa, men ýene-de gürrüň edip bilerin olar bilen aýratynlykda. Wepa, sag bol köp-köp! Köp sag bol, doktor Joraýew beren gyzykly gürrüňleň üçin. Geçen sapar ar meň şu geçen sapar arheologiýa barada gürrüň beripdiň, ýeriň astyndaky we üstündäki zatlar barada. Bu gün bolsa ýeriň üstünden asmana çykypsyň. Indiki temaň näme barada bolar, göreli. Köp sag boluň. Sag bol çykyşyňyz üçin. Indi bärde sorag bar bolsa, sorag berip bileris. Eger soragyňyz bar bolsa, şu mikrofona gelseňiz, soň bir ýerde kamera bolmaly, soragy soraýany görkezmek üçin. Mikrofona gelmeli. Bir munçuk garaş. Biziň kameramy nirdeka? Question camera.
Hayır hayır eşitýäň şu an? Heh. Birinji bilen köp sag boluň. Daşrak tut daşrak.
Men näme soramak istedim? Şu astronomiýa ylmyny geçmişden bäri öwrenip gelýän makalalar, ylma adamlar o hakda ýazylan makalalar zatlaram siziň nemäňize girýärmi ugruňyza? Olardan Näme edenleriňiz barmy diýjek bolýan ýaňky intangible bolup gitýärmi ýa tangible bolup gitýärmi şo hakda biraz aýt bäri. Tangible tangible görünüşde o gaty gaty gowy sorag. Eke al mühit nämäniň Eke indi eşdilýändem gowy işleriň. Tangible tangible heritage görünüşsiz material mirasymyzyň bir bölegi gaty gowy soragyň birisi mysal üçin men Merwde köp ýyl işledim gadymy Merwde köp köp dostlarymyzyň bilişýäni Gadym ýerde iň gyzykly zatlaryň birisi, şo ýerde ylym tarapdan edilen işler orta asyrlarda esasan hem, mysal üçin, Omar Haýýamyň obserwatoriýalarynyň biri şo ýerde ýerleşýär diýip hasap edýäris. Ýöne oňa seretmezden edil ýerleşen nokadyny entegem bilemzok. Ýa-da bolmasa, Samarkantda bar bolan obserwatoriýa hemmämiz üçin Ulugbegiň obserwatoriýasy hemmämiz üçin gyzykly zatlaryň birisi. Köplenç Simwol hökmünde şoň suraty ulanylýar. Eger-de astronomiýanyň öwrenişiniň taryhyna seretsek, onda iň uly obserwatoriýanyň saklanyp galan obserwatoriýalarynyň birisi diýip hasap edilýär. Geçen aý, geçen aý hem däl, üç hepde mundan öň, mysal üçin, Pariž obserwatoriýasynda kärdeşlerimiz bilen şo ýere gitdik. Parižiň obserwatoriýasy, eger köpüňiziň bilşiňiz ýanak, häzirki günde biz Greenwich, Greenwich, diýip bilinýän Londonda ýerleşen koordinat sistema, şonuň esasynda döredilen koordinat sistemany ulanýan bolsak, şo döwürlerde olam ýene-de bir dawalaryň birisi, taryhda bolup geçen dawalaryň birisi, Parižiň hem özüniň koordinat sistemasy bar, Pariž obserwatoriýasynyň üstünden döredilen, edil Greenwiçdäkä meňzeş, Greenwiçdäkiden üýtgeşik tapawudy ýok. Şu üçüsini eger-de deňeşdirsek, bir tarapdan çuňňur arheologiýa, orta asyrlarda bolup geçen arheologiýa, Merwde ýa-da bolmasa Samarkantda etýän işlerimize seretsek, başga bir tarapdan on sekizinji, on ýedinji asyryň taryhyna seretsek, olam bir mirasyň bir bölegi, ýöne ýer gazyp arheologiýa hökmünde işlämizokda, ýöne miras obýektleri hökmünde işläp. Bu lurlardan ýazylan işler köp, meň öz ýazan zadym däl, meň ýazýan zatlarym intek häli taýýar däl, ýöne birazrakdan taýýar bolar, umyt etýän, şonuň üçinem bir tarapdan işimi üýtgetmek isleýän. Ýöne bu lurlardan ýazylan zatlar köp, esasanam. Asmanyň öwrenilişi ýa-da kosmosyň öwrenilişi barada ýazylan tematiki studies, thematic studies diýýäs biz oňa. Şol ugurdan alnyp barylýan tematik isleduaniýalar köp. Men käbirlerini paýlaşyp bilerin soňluça. Hem ýaňky görkezen kitaplarym hem şolara bir tarapdan degişli kitaplaryň birisi. Şonuň üçin bul ugurdan edilýän işler köp. Diňe men tarapdan däl, meň kärdeşlerim tarapyndanam edilýän işler köp.
Köp sag bol. Haýsyz bir Şu ýerde bir sorag, bir sorag bar nemede.
Okaýmy? Men şol soragy aýdyp durun size. Oka. Ýok, ýa gaty gyzykly sorag. Mirasyň haýsy elementleriň jemgyýet üçin wajyp, haýsynyň wajyp däldigini kim kesgitleýär ýa-da nädip kesgitleýär? Gaty gyzykly sorag. Ýa gaty gyzykly sorag.
Garaş, men işsiz goýýaňmy sen öz soragyňy özüň sorasaň.
Başdan. Gaty gyzykly sorag. Kim kesgitleýär? Jemgyýet kesgitleýär. Mysal üçin, ýaňky aýdyşym ýaly dürli jemgyýetiň dürli guramalar, grup toparlar bilen işleýäs diýsek, onda şo toparlar kesgitleýär. Köplenç ýerli ilat kesgitleýär. Biziň disiplinamyzda biziň okadyşymyz, öz studentlerimiz okadyşymyz, meň okadyşym mysal üçin hiç hili bir formula esaslanan çözgüt ýok. miras tarap seredeniňizde, eger-de siz, mysal üçin, şu günki Zoom-a gatnaşýan topar ýa-da şu günki Çikagoda, Şikagoda ýygnanan adamlaryň topary bilelikde ylalaşyp, näme-de bolsa bir zady özleri üçin gymmatly hemem wajyp diýip hasap etýän bolsa, onda spesialistler hökmünde biz şoň bilen, şol guramalar bilen, şol toparlar bilen işleşmäge borçlus. Ýa biziň disiplinamyzyň şeýleräk framework setting documents diýip aýtdym, ýagny başda ICOMOS-yň iň esasy dokumentleriniň birisi Bura Chart-y, mysal üçin, Bura Chart-y diýenimizde bu gymmatlyga esaslanan miras düşünjesini döreden çarterleň birisi. Bura diýmegiň özem Bura ýadygärligi hiç gelip gyzykly ýadygärlik däl, gyzykly, ýöne başga bir tarapdan gyzykly. A şahtalaryň ýa-da bolmasa şahtýorlaryň ýaşan bir bölegi. Ýörite şoň adyny saýlamak üçin hem spesialistler Awstraliýada gidip, şeýle raýonda duşýarlar, arheologiýa tarapdan gyzykly däl diýlip hasap edilýän raýonda duşýarlar, hemem şo ýeriň ilatynyň gyzykly diýip hasap etýän zadyny ýadygärlik hökmünde bellemegi özlerine maksat edip goýarlar. Şonuň üçin jemgyýet özüne nämäni dogry diýip hasap etse, interest groups ýa-da bolmasa stakeholders diýen bir düşünje bar bizde. Stakeholder diýmek hem şoňa eýeçilik görkezýän bir islendik bir adam. Eger şolar nämäni gyzykly diýip, nämäni wajyp diýip hasap etseler, onda biz şol ugurdan köplenç işlemeli bolýas, işleýäs. Oňa seretmezden, ýaňky aýdyşym ýaly negative heritage ýa-da dark heritage o taraplar hem bar. Käbir zatlar gürrüňsiz adamlaryň özüniň mirasy diýip hasap etýän zatlary hemmeler üçin gowy zat däldir belki-de. Amerikada ýerleşýäňiz, o ýerde bolýan şu günki günde bolup geçýän syýasy gürrüňlere seretseňiz, bu zatlar gaty gowy düşnükli. Ýöne oňa seretmezden, biz olar bilen hem köplenç engage etmeli bolýarys, sebäbi şolaryň mirasynyň bölegi şo bolsa, oňa düşünmek, şo mirasyň näme üçin gymmatlydygyna düşünmek, belki-de biziň şu günki jemgyýetde bar bolan käbir kyn meselelerimizi çözmäge kömek eder diýen düşünje-de bar. Filosofiýa tarapyndan seredenimizde muň has çuň aňyrdan gelýän debat bu ugurdan diskussiýalar has çuň. A ýene-de o barada bir belki aýratyn gürrüň bermelidirin belki bir gün.
Ok. Köp sag boluň. Indi şu temada öň iki müň müň dokuz ýüz ýetmişinji ýylda Cooperation döwletler ylalaşyp, bipolýar döwletdi-de owat, ony bipolýar bir dünýä bardy owat, bir iki Uly döwlet ylalaşsa, aňyrky döwletler hem bir birle ylalaşýardylar. Siziň şu günki etjek bolýan zadyňyza ýa Marsyň kolonizasiýasyna seredeňizde, indi multipolar dünýä diýilýärde, by bile işleşiklik nähili öňkä görä ýa-da indi mümkinmi şol, hasam şu space temasynda? Gürrüňsiz ýaman yklam gatgowsary mümkin bir tarapdan. Mysal üçin, ýöne biziň özümiziň nähili şol soraga barşymyz, nähili approach edişimiz, olam wajyp zatlaryň birisi. Mysal üçin, biz ECOMOS hökmünde, neýtral gurama hökmünde şul ugurlardan işläp başlanymyzda hemme Dünýäde eger-de Space Agency-si, Kosmos agentligi bar döwlet bolsa, şolaryň hemmesine ýüz tutmagy planlaşdyrdyk. Şonuň bilen bir hatarda biziň komitetimize agza bolan adamlar hemme kontinentlerden gelip çykýarlar. Özümiz käwagt gerek bolan wagty ýörite gözläp haýyş eden wagtymyzam boldy. A kärdeşlerimizden sizem goşulyň, şol balansy görkezmek üçin. A başga bir tarapdan seretseňiz, meňňälaň birini prezident saýlamaklarynam bulam bir gowy indikatorlaryň birisimikä diýip pikir etýändir. Şo görkezmek üçin hiç hili bir uly döwlete degişli bolmadyk bir adamy saýlamak, ol hem şoň bir indikatorlarynyň birisi. Gürrüňsiz, eger-de üç ýyl şundan öňe seretsek, Ukraina orslaryň çozmazyndan öňki döwre seretsek, onda şul ugurlarda işlemek gürrüňsiz aňsadrakdy. Häzir gürrüňsiz kynlaşdy. Kosmosyň öwrenişine seretsek hem edil şonýanak, özleşdirilişine, peýdalanyşyna seretsek hem edil şonýanak. Iki-üç ýyl mundan öň bul ugurdan işlemek has aňsadrakdyr. Ýöne ýaňky aýdyşymdanok, Arktik hem Antarktikada bolan zatlara seretsek, o ýerdäki dawalara seretsek, eger köpiňiziň ýadyňyza düşýändir, a, suwuň aşagyna gidip, baýdak dikip başladylar zat etdiler käbir döwletler. Şo zatlara seretsek, onda miras tarapdan öňe gitmek, miras bilen üsti bilen şu meseleleri, a, çözmäge çalyşmak iň peýdaly ugurlaryň birisi diýlip hasap edilýär. Diňe meň pikirim däl, a, biziňkäna guramalara adamlaryň üns bermeginiň hem sebäpleriniň biri şondan, şondan gelip çykýar. Şonuň üçin belki göreris. Biz elimizden gelenini eders, gürrüňsiz gynçylyk bolmagy mümkin, ýöne biz elimizden gelenini eders.
Köp sag boluň. Indi YouTube-dan bir sorag gelipdir. Space junk-y recycle etme mümkinçiligi barmy? Arassalama. There are a lot of precious material body, gymmatly materiallar bar. Şony alyp täzeden ulanma ähtimaly ýa mümkinçiligi barmy? Gürrüňsiz, ýene-de gaty gowy sorag. Gymmatly materiallygyndanam basga käbirleri splawlar diýýäsler, ýa-da metallardan mysal üçin taýýarlanan käbir materiallary ikinji gezek şo materiallary taýýarlamaga käbir ýerlerde mümkinçilik hem ýok. Mysal üçin, ýetmişinji, segseninji, dogsanynjy ýyllarda döredilen käbir materiallar, käbir elementlerini gaýtadan döretmäge-de capacity-miz ýitdi käbir ýerlerde, dürli sebäpler bar. Şonuň üçin peýdalanmak gaty gyzykly bolar, ýöne peýdalanmak şansymyz gaty kiçi. Belki geljekde mümkin bolmagy mümkin. Indi Space Junk hökmünde şony aýyrmak mümkinçiligimiz nähili diýsek, onda şol ugurdan bir iki-üç sany gyzykly temalar, iki-üç sany gyzykly alnyp barylýan proýektler bar. Birisi Japanese Space Agency, Ýaponiýanyň kosmos agentliginiň alyp barýan işleriniň birisi. Şu ýakynda belki täzeliklerde gören bolmagyňyz hem mümkin. ýakyndan surat düşürmäni başardylar-da, öň taşlanylan raketanyň bir bölegini ýakyndan surat düşürmäni başardylar. Indi biz bu barada pikir edenimizde, has fizika tarapdan seredenimizde, has çylşyrymrak, gravity kinodaky ýanak däl, has çylşyrymrak, sebäbi tizlikler, zatlaryň hereket edişi, hemem orbitanyň giňligi gaty kyn, tehniki tarapdan gaty kyn meseleleriň birine öwürýär. Eger-de şolary tutup alyp, Ýere dolandyrmak islesek, ol gaty gyn bolmagy mümkin. Ýöne deorbiting, deorbiting diýende Ýere gaýtadan getirmek, hem-de ýanyp gutarandan soň galan materiallary öwrenmek, ulanmak mümkinçiligimiz bar. Ulanmakdan hem beter, öwrenmek mümkinçiligimiz has wajyp. Mysal üçin, birinji uly Space Station, kosmosda ýerleşen stansiýa, uly stansiýalara seretsek, Mir stansiýasy, köpiňiziň ýadyňyzdadyr, dogsanjy ýyllarda, dogsanjy ýyllarda, okeanyň ortasynda Graveyard diýen bir düşünje bar. Iň uzak ýer Ýuwaş okeanda, şo ýerik gelip düşýär köpüräk. Şo ýerleriň ýakynda gondurylan ýer. Ýöne biz şo barada hiç hili informasiýamyz ýok diýen ýaly. Hiç kim şony tapmadam, öwrenmedem. Bu näme üçin gyzykly? Materiallara kosmosyň nähili täsir etdänini öwrenmek biziň geljekde kosmosa gitmegimiz üçin iň gyzykly soraglaryň birisi. Mikrometeoraýtlardan, mikrometeoritlerden başlap, kosmik radiation, kosmosdaky bar bolan radiasiýanyň etýän täsiri materiallara Iň çylşyrymly soraglaryň birisi, iň öwrenmegi wajyp soraglaryň birisi. Şonuň üçin gaýtadan ulanmakdan hem beter, nähili kosmosyň täsir etýänini bilmek, hemem boşatmak, daşky orbitany boşatmak hemmämiz üçin gyzykly. Ýene bir sözlem aýdaýyn. Daşky orbitany boşatmak hem diňe ýene-de diňe bir tehniki tarapdan däl, ýaňky aýdyşym ýaly Kepler effekti, howa gürrüňsiz tehniki çylşyrymly zatlaryň birisi. Ondan başga Arassa asman bolmagy, gijelerine ýyldyz görmegiň özi biziň medeniýetimizde, adamzadyň medeniýetinde, biziň medeniýetimizde diýende, iň gymmatly zatlaryň birisi. Eger-de Space Junk-dan dolduryp, şony görmäni peseltsek, olam uly zyýanlaryň birisi bolar-da. Men käbir Space Junk-yň, Space Junk däl, Active Satellite-laryň geçişini surat düşürmäni başardym. Diňe men däl, başgalaram düşürýärler. Arassa asmanymyz, astroturizm, Ýa-da bolmasa, daş ýerlere gidip, arassa asmany görmegiň özi turizmiň bir bölegine öwrüldi ýeriň üstünde şu günki günde. Problemanyň nähili çuňlugyna şo tarapdan seredip bilersiňiz-de. Şonuň üçin hem gyzykly. Özümizi duýuşymyz üçin, well-being, özümizi gowy duýuşymyz üçin hem gyzykly bu zatlar. Çyn. Indi men Diňläp oturanlara bir ýatladaýyn. Doktor Çary maşgalasynyň saglygy sebäpli gelip bilmedi. Maşgala sebäp, maşgala sebäpli. Şoň üçin biz muny uzadýas. Mundan soňky çykyş Sasa barada. Eger doktor Çaryň çykyşyna garaşýan bolsaňyz, ony soňky günlerde biz size ýetiriberis nesip bolsa. Ony biziň hasaplarymyzy follow etseňiz. Şu taýda sorag bar diýipdiler.

Eden işleriňiziň miwelerini, hak miweler hakda gürrüň berseňiz, meselem, adwokasiýa ed, edene, edýänler bar diýdiňiz. Bularyň çykaran kanun, kanun däl-de, kanun bolmaýan şunda guideline emele getirdilermi şoň ýaly zat, meselem, şu iş pylança edilmeli, şu iş pylança edilmeli diý, diý, e, hakda. Ýa-da, meselem, şu kartany çyzdyňyz, bu umuman kartograflaryň işi, Siziň täsiriňiz näme şu şuň ýaly işlerde? Hany, meselem, bir inžener bir zat edýär, siz goşulyp, hany, onuň işine nähili täsir edýäňiz? Şony sorajak boldum. Şu ýazan soragym şoň şoň ýaly. Sag boluň. Köp sag boluň, köp sag boluň. Hawa, soragyňyzy gördüm, Baýram hä berdi, berdiňi gördüm. Hawa. Advocacy, gaty gyzykly sorag. Advocacy ugrundan edýän işlerimiziň peýdasyna seretsek, onda Guideline Setting Documents Blurdanam işler alyp barýarys. Häzirki günde taýýarlap, taýýarlap ýörüs dokumentlerimizi. Käbirleriniň çykmagy üçin köp wagt alýar. Sebäbi International Community hökmünde işlemek, köpiňiz bilýänsiňiz, any international organization, islendik bir halkara gurama hökmünde işlemegiň özi köp wagt alýar. Islän dokumentimizi islän wagtymyz derrew çykaryp bilemizok-da, köplenç konsultasiýa üçin, maslahat etmek üçin garaşmaly bolýarys. Oňa seretmezden, käbir gazanan Gysgajyk üstünliklerimiz bar. Mysal üçin, meň özümiň Ýangçžou komitetiniň esasynda men Apollo Eleweniň, Apollo on biriň Aýyň üstüne gonan bölegini howp astynda duran ýadygärlik hökmünde şeýle bir gurama bar, World Monument Fund diýip, US-de ýerleşýän, ýene-de Amerikada ýerleşýän Bütindünýä ýadygärlikler fondy. Şolaryň World Monument Fund Watch diýip bir Spisagy bar. Howp astynda ýerleşýän ýadygärlikleriň spisagy. Olar diňe ýeriň üstündäki ýadygärlikleri kabul etýärdiler. Mundan bir-iki üç aý öň birinji gezek şu Apollo Eleweniň, Apollo on biriň gonan ýerini men şony howp astynda ýerleşýän ýadygärlik diýip registrasiýa etmek üçin dokumentlerini dolduryp tabşyrdym. Advocacy üçin etýän işlerimiz şony ýaly. Şoň bilen baglanyşdyryp bileris. Ondan başga-da ýeriň üstünde ýerleşýän käbir teleskoplar, häzir klimatyň üýtgemegi, ulanylmazlygy sebäpli zyýanda galan köp instrumentleriň birisi. Olar üçin meň guramamyň içindäki adamlar günde iş etýärler. Günde nirä hem bolsa bir ýerlik ýazýarlar, günde nirä hem bolsa bir ýerde, nirede bolsa bir ýerde çykyş etýärler. Ondan başga-da şu ýakynda, mysal üçin, siz eşidensiňiz, Çäsny, hususy kompaniýalaryň käbiri adam galyndylaryny, ýogalan adamlaryň galyndylaryny Aýa uçurmak üçin kommersiýa kommersiýa tarapdan bir serwisi hödürläp başladylar. Ol apparat Aýa baryp ýetmedi. Zaýalandy hem ýere gaýdyp geldi, gaçdy. Ýöne oňa seretmezden, Aýy, medeni tarapdan hemmeler üçin gyzykly bolan, hemmeler üçin wajyp bolan bir bölegi adamzat galyndylary bilen zäherlemek, contamination etmek dogrumy diýen bir düşünje bar. Şul ugurdan meň komitetimde işleýän, şu komitetimiň agza bolup duran köp alymlar gul uly gowy bir media kampaniýa etdiler, çykyş etdiler, näme üçin şu zatlar ýalňyş, näme üçin biz şeýle etmeli däl, näme üçin esasanam Ýerde ýaşaýan jemgyýetleriň, ýaňky aýdyşym ýaly, dürli jemgyýetleriň, şoň bilen bir hatarda biziň ýaly adamlaryň Aýa bolan garaýşyny zäherlemezlik üçin şu zatlary uratmazlygyň, uratmagyň gowy däldigi barada köp pikir etdiler. Köp gürrüň etdiler. Indi şu birinji sorag, ýöne şuny men beýleki bilen, okay, I'll come back to that. Karta, kartografiýa barada gürrüň edenimizde, onda Bu meň baş ketýän işleriň bir bölegi. Men UCL-de Digital Heritage Lab ýa-da digital nähili diýsem, kompýuterli mirasyň, kompýuterlerden edilýän mirasyň laboratoriýasyny döretdim. Şonuň esasynda kartografiýa boýunça etýän işlerimiz ol Transdisciplinary, daže interdisciplinary diýibem aýdamzok, transdisciplinary, sebäbi meň käbir etýän zatlarym geodezistleriň ýa-da geograflaryň etýän işleri bilen deň. Ýeriň üstündäki kartalary etmek üçin, esasan hem biziň regionymyza gaýdyp gelsek, mysal üçin Merkezi Aziýa gaýdyp gelsek, onda ol ugurda hem geçmişdäki kartalar, hemem şu günki gündäki kartalary etmek üçin etýän işlerimiz, döretmek üçin etýän işlerimiz gaty köp. Turizmden başlap, ýerli işgärleri okatmak, koordinat sistemalaryny lalaşdyrmak, biri-biri bilen SSR döwründen galan kartalary digitize etmek ýa-da bolmasa sifrowoý görnüşe geçirmek üçin etýän işlerimiz gaty köp. Gündelik gündelik işimiziň bir bölegi, meň uly komandam bar şu ýerde, UCL-de ýerleşýän, şolaryň gündelik etýän işlerimiziň bir bölegi diýip aýdyp bilerin. Ol ugurdan eger gyzykly bolsa, aýratyn gürrüň etsek, gürrüň görkezerin, gaty gyzykly ol ugurdan etýän işlerimiziň. Soňky sorag Gaýgysyz Aşgabatdan diňleýjilerimiz soraýar. Aýa näme üçin barmak kynlaşdy? Näme üçin täzeden baryp bolanok? diýip soraýarlar sizden. Ýene-de gowy sorag. Indi ýaňky bilen baglanyşdyrsak, mysal üçin, näme üçin advocacy hökmünde Apollo Eleven-iň gonan ýerini ýa-da bolmasa Lunohod-yň gonan ýerini goramak bize gerek diýsem, Sebäbi şol ýeriň gonan ýeri tehniki tarapdan iň aňsat gonulýan ýerleriň birisi. Sebäbi ýetmişinji ýyllarda, segseninji ýyllarda, altmyşynjy ýyllarda biziň tehniki mümkinçiliklerimiz häzirki gün bilen deň däl. Şonuň üçin hem iň ýakyn traýektoriýalar saýlanyp alynýar. Öý diýilmek hem biziň adamzat hökmünde iberen ilki iberen apparatlarymyzyň köpüsi iň howply ýerlerde ýerleşýär diýmek mümkin. Sebäbi täze gitjek bolýan guramalaram şo ýerlere gonmak isterler diýen pikir bar. Munuň üçin birnäçe dokumentler bar, birnäçe ylalaşyklar bar. Häzirki günde-de dowam etýän ylalaşyklar bar. Mysal üçin, Artemis Accords, Amerika tarapyndan, Birleşen Ştatlar tarapyndan öňe sürülýän. Gyzyklanyp görseňiz, şu günki günlerde özem täzeliklerde köp ýazylýar bu zatlar barada. Aýa barmak gynlaşanokda, biziň adamzat hökmünde aspirationymyz üýtgedi. Adamzat hökmünde biziň isleglerimiz üýtgedi. altmyşynjy ýyllarda, ýetmişinji ýyllarda, mysal üçin, Apollo programmasy uçan wagty dünýäde bar bolan mikroshemalaryň ýa-da çipleriň altmyş prosentinden gowragy diňe bir programma üçin ulanylýar. To şu kompýuter tarapdan, kompýuter tarapdan informasiýany analiz etmegiň iň ýokary derejesinde ulanylan bolsa, bu günki günde şol traýektorlary taýýarlamak üçin ulanyljak kompýuterler gaty herimizde bar diýen ýaly. Şonuň üçin barmagyň özi gyzyklanç, gyzykly, gynlaşanok, ýöne bize zerurlygy şonuň üýtgedi. Indi häzir zerurlyk artyp başlady, esasanam Aýyň aňry tarapyna ýa-da garaňky tarapyna gonmak. Mysal üçin, Luna ýigrimi bäş Russiýanyň programmasy üstünliksiz bolup geçdi, ondan soň Indiýanyň programmasy üstünlikli, Hytaýyň programmasy şu günki günlerde häzir iberip dur, käbir wideolaryny görüp bilersiňiz onlaýn. Gynlaşan nokda biziň pikirlemimiz Aýy nähili ulanmaly diýen pikirlemimiz üýtgedi. Eger-de öňkän diňe Aýa gonup belli bir Material alyp yza gaýdyp gelmek diýse, ony etmek şu günem mümkin. Ýöne Aýyň gyn böleklerine baryp gonmak, hemem şony geljekde kosmosy ondan hem aňryk gitmek üçin baza hökmünde ulanmaga seretsek, onda ol tehniki tarapdan hem gyn bir tarapdan, ikinji bir tarapdan hem uly döwletleriň köpüsi üçin altmyşynjy ýyllardaky bolçanak ideologik tarapdan gymmatlygy ýok. Başgarak kommersiýa tarapdan, ekonomik tarapdan gymmatlygy bar. Şonuň üçin birazrak Tutuş freýmworkimiziň özi birazajyk üýtgeşikräk. Ýöne barmak kynlaşanok. Barmak aňsat, barmak entegem mümkin. Üstesine-de çasny kompaniýalaryň ýa-da hususy kompaniýalaryň soňky döwürde eden işlerine seretsek, onda hususy kompaniýalar üçin hem mümkin häzirki günde.
Boldy, köp sag bol. Gaýgysyz, seň türkmen dilindäki ussatlygyňam biri belläp geçipdir ýutubda gowy gürleýänligiňi. Gaty köp sag bolsun aýdýas size, geläniňiz üçin. Sag aman saglygyňyza gowşup indiki tasalamyzyň birine garaşýas. Soraglaryňyz üçin hem köp sag boluň hemmäňiz. Onda nesip bolsa.
Men hemişe hemişe elýeterli egerde goşmaça sorag bolsa ýene aýdyp bilersiňiz. Men diňläp bildigimden diňlän üçin. Düşnükli. Bolýa soraglaryňyz bolsa garaşarys.
Sag boluň. Sag boluň.
Sag boluň.